Diolch i Grant ac Erin am yn uh, ysbrydoli ni. Uh, fel y gwyr rhai yno chi, dwi ddim yn awdurdod ar ddiawl o ddim. Uh, felly dwi'n wahanol i'r siaradwyr eraill ac yn dod at y pwnc o gyfeiriad ychydig yn, yn wahanol. Rhyw bymtheg mlynedd yn ôl, fe gafodd na arolwg i wneud o fywyd Gwynedd yn arbennig y trydydd sector fel pethau a'r, ar, ar gwaith gwirfoddol oedd yn digwydd yn yn cymunedau ni. ac wrth ddarllen yr adroddiad, oedd rhywun yn sylweddoli bod yna dal mawr o fywyd Gwynedd ddim yn cael ei sôn amdano. A rheswm am hynny oedd bod y bobl sydd ynglyn â cymaint o weithgaredd gwirfoddol yn yn cymunedau ni ddim yn meddwl amdan, amdanyn nhw hunain fel gwirfoddolwyr neu'r trydydd sector. Hynny yw bobl sydd yn gweithio yn y capel y bobl gyda rhedeg y papur bro a'r, ar steddfod leol a'r tîm peldroed dan saith. Yn yw, bobl di'r rhain sydd yn cynnal y gweithgaredd yma am na fydra nhw beidio a mae dyna mae pobl yn gwneud. Ac mae cymaint o fywyd uh, a diwylliant Cymru, yn arbennig y diwylliant Cymraeg, yn dibynnu ar y bobl yma sy'n gweithio yn wirfoddol, nid am ei bod nhw'n cael eu talu. Um, da ni ddim yn unigryw yn hyn o beth, ond mae o'n arbennig yng Nghymru, uh, yn arbennig o wir am y diwylliant Cymraeg. Um, wrth gwrs, mi allwn ni ymfalchio'n y traddodiad yma. Um, mae Cora, er enghraifft, yn, yn enghraifft fendigedig o bobl yn dod at ei gilydd heb ddal um, i, i gannu ac i ymgyrraedd at safon uchel o gannu, ynddo? Uh, o, o, wrth weithio gyda cwmni recordio, mae'r mae peth yn syni hi'n rhyfeddol dros y blynyddoedd yr holl gorau ar hyd a lled Cymru yn ymgyrraedd at safonau uchel iawn iawn. Yn ddiweddar yma, mi oedd na un o'r cwmnïau, un o'r cyrff breindal sy'n yn y byd recordio, yn mynnu bod ni'n cofrestru pob aelod unigol o'r cor yma, achos i bod nhw'n yn debygol o gael incwm breindal yn unigol. Ac oedden ni'n dweud, wel, does am pwrpas gwneud hynny, Does am un o'n nhw'n derbyn ceiniog. Mae'r cor, os oes na arian yn dod i mewn i gofre'r cor, y cor sy'n ei ddefnyddio fo. Ac o'n nhw'n methu deall yr, yr, yr, y syniad yna bod pobl yn dod at ei gilydd i, i ymgyrraedd at safon uchel a phroffesiynol i recordio heb gael tal amdano fo. Ond dyn ni'n derbyn y pethau yma yn ganiataol ac mae'n bwysig bod ni'n gweld cryfder y peth. Ynde? Efallai mae'r enghraifft enwoca ydy lle cafodd Aneirin Bevan y syniad am y gwasanaeth iechyd gwladol oherwydd y gwaith oedd yn cael ei wneud yn y gymuned uh, yn Tredegar um, ac oedd o eisiau i bobl drwy Brydain gael yr un manteision y myd iechyd ac oedd pobl uh, Tredegar yn gael drwy'r drwy uh, gwaith oedd yn digwydd yno. Felly, mae'n bwysig bod ni'n cydnabod y traddodiad rhyfeddol yma o gyfoethog sydd yn, yn, yn rhan anatod o'r, or diwylliant Cymraeg. A sylweddoli bod yna gymaint o waith pwysig yn gallu cael ei wneud heb dal amdano fo. O'n i'n darllen, a mae'n siŵr bod rhain o chi hefyd wedi darllen, am y tad a'r mab sydd wedi gwneud tŷ i fyny mewn coeden um, uh, fel protest yn erbyn yr holl goed sy'n cael eu torri lawr i wneud uh, llwybr yr HS2. Ac um, oedden nhw wedi dod i uh, nabod rhai o'r plismyn a rhai o'r peirianwyr oedd yn trio cael gwared o'n un, wrth gwrs, ynddo. Ond maen nhw'n benderfynol o aros yno, uh, fel protest yn erbyn dif ar holl goed. Ac um, ac oedden nhw'n dweud, er bod ni wedi dod i nabod y, y plismyn a'r peirianwyr, uh, mae yna wahaniaeth sylfaenol rhyngdo ni, sef i bod nhw'n cael eu talu, a da ni ddim. hynny yw, dyn ni'n gwneud e am bod ni'n credu yn rhywbeth, a maen nhw jyst yn gwneud i job. A hynny'n atgoffa fi o'r profiadau ges i fel protestwr Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Yn aml iawn, oedden ni'n gwybod bod y plismyn oedd yn llusgo ni allan o'r swyddfa bos neu o'r stiwdio dyledu. yn cydymdeimlo gyda ni, ond yn cael ei talu i'n llusgo ni allan i wneud y job. Ac oeddwn ni'n gwybod amser hynny am yn bod ni'n gwneud y peth allan o argyhoeddiad a ffydd a chred, mi roedden ni'n gryfach mewn ffordd na'r plismyn a'r awdurdodau oedd yn gwneud y job yn cael ei talu Mae'n bwysig yn bod ni'n sylweddoli cryfder e, e, hynny, hyd yn oed yn myd busnes ynddo. Mae pob busnes yn gorfod gwneud rhywfaint o elw, neu fyddwch chi ddim yma'n hir. Ond, os ydy gwneud elw a gwneud mwy o elw a cynnyddu'r elw bob blwyddyn yn unig yrrwr eich busnes chi, yna ydych chi'n colli rhywbeth pwysig. Y cwestiwn ddylen ni fod yn gofyn, hyd yn oed mewn busnes masnachol, ydy, ydy ni yn gwella ansawdd bywyd pobl? A dyna di'r cwestiwn ddylen ni fod yn gofyn drwy bob lefel a hain o gymdeithas. Ydy ni yn gwella ansawdd bywyd i bobl drwy yn gwaith ni? Mae gwersi'r cyfnod clo yma yn mynd i fod yn wersi pwysig iawn, a'r paradocs rhyfeddol yma fod yr ymbellhau cymdeithasol wedi gwneud i bobl glosio at ei gilydd. Mae, mae, a dwi'n meddwl byddwn ni'n cofio'r paradocs yna, tra byddwn ni. Pobl wedi gweld angen ac yn gweithredu i gyflenwi'r angen. Nid am y tâl, ond am na fedran nhw beidio helpu i cymdogion. Dyn ni wedi gweld ffatrïoedd sydd wedi cael a'r rhan fwyaf o'r gweithwyr ar ffyrlo yn, yn dweud, wel, os na fedrwn ni wneud yn priod waith, mi fedrwn ni wneud rhywbeth i helpu y cyflenwad o PPE. Mi fedrwn ni wneud stwff ar gyfer golchi dwylo ac yn y blaen. Dyn ni wedi gweld ffatrïoedd yn troi i sgiliau i bwrpas cymunedol fel yna. A mae rhaid ni gario hyn ar ôl i hyn fod drosodd. Mae rhaid ni gario'r ysbryd yna i bob hain o'n cymdeithas ni. Gweld sut y gall cymdeithas weithio mewn ffordd wahanol. Gweld yr economi nid rhywbeth sy'n perthyn i fusnesau ac i fyd arian yn unig, ond yr economi fel ni'n hunain. pobl yw'r economi. Mae'r economi yn perthyn i bob un ohono ni. Ni yw'r economi. A gweld yr hyn sy'n yn huno ni uh, yn sylfaenol bwysig. Chwalu'r ffiniau a gweld y cyfan yn un. Yr un modd gyda heriau mawr sy'n wynebu ni fel byd, y pennaf ohonyn nhw i gyd efallai ydy newid hinsawdd. ond hefyd tlodi a'r bwlch rhwng y tlawd a'r cyfoethog, arwain niwclear, ymosodiadau cyber, rhywogaethau'n diflannu, yr, yr angen i ddiogelu'r amgylchedd, dyfodol y Gymraeg a diwylliannau lleiafrifol drwy'r byd, ddirywiad, crefydd, Yn wir, llygru ar grefydd, yr hyn mae Donald Trump yn ei i Gristnogaeth yn ddychrynllu, annibyniaeth i Gymru. Hynny yw, mae'r achosion mae gyd yn bwysig. A gwae ni os ewn ni i ddweud, wel, hwn sy'n bwysig, nid rheina. Mae'r mae cyfan yn perthyn i'w gilydd. Yn naturiol, mi fydd yna gymdeithasau a mudiadau yn canolbwyntio i hymdrechion ar un o'r meysydd yma. Ond mae rhaid i ni hefyd i weld y cyd-berthynas nhw. Mae nhw gyd yn, yn un darlun mewn gwirionedd. A gwae ni os ddechreuwn ni chwarae un yn erbyn y llall. Dwi ddim yn mynd i boeni am yr iaith oherwydd yr, yr, yr argyfwng newid hinsawdd. Mae'r mae cyfan, a mi fedrwn ni wneud y cyfan uh, gyda'i gilydd, achos nid mater o ddewis rhwng un bygythiad a'r llall yw hi. Ac nid un ateb syml sydd yna i'r bygythiadau yma chwaith. yr iaith er enghraifft. Nid, nid mater o ddewis rhwng deddfu a ennill calonau pobl ydy hi. Mae angen deddfu fel sylfaen i hawliau ieithyddol, ond mae angen ennill calonau a, a, a, a, a meddyliau pobl hefyd, a chael pobl ifanc i ddefnyddio'r iaith. Os nad yw'r iaith yn cael ei defnyddio, yna mae'n mynd i farw. Ond Mae, mae addysg yn bwysig, mae teledu yn bwysig, mae radio yn bwysig, mae'r holl bethau mae gyda'i gilydd. Arddel yr iaith ar bob achlysur a gweithio drosti ar bob lefel. Yr un modd gyda, gyda'r amgylchedd, nid un ateb sydd yna, fel y gwyddon ni. Nid ateb un ateb syml, ond cyfuniad o nifer o, o weithredu ar bob lefel. Yn y bôn, fel sydd wedi cael ei ddeud eisoes, sôn ydyn ni am newid agwedd, newid ffordd o fyw, newid diwylliant. Gweld bywyd fel un cyfan, gweld cymdeithas, gweld y byd yn yr un modd. Fi oedd mantra y 60au erioed yn fwy perthnasol, fel y dwedodd Grant, y meddwl yn fyd eang a gweithredu'n lleol. Mae hwnna mor bwysig ac mor berthnasol heddiw. Dyna yw'r ateb i broblem newid hinsawdd, dyna yw'r ateb i broblem hiliaeth a phroblem y dyfodol yr iaith Gymraeg. Meddwl yn eang a chodi'r cerig sydd o fewn cyrraedd i ni, gwneud y pethau sydd yn bosib i ni, ond cadw'r nod, cadw'r nod yn glir. Ac wrth gwrs mae addysgu. Mae addysgu mor holl bwysig. Addysgu am yn hanes ni, yn hanes go iawn ni, a hanes yr ymerodraeth Brydeinig go iawn. Mae gwaed ar yn dwylo ni gyd fel Cymru oherwydd y rhan yr i ni chwarae yn y fasnach caethwasiaeth. Be sy'n mynd i sicrhau dyfodol i'r Gymraeg yw nid, nid casau diwylliannau eraill, a chau drysau, ond arddel yn hiaith ar bob achlysur, bod yn falch ohoni, a dangos i'r byd beth sydd gennym ni i gynnig. A gall y dechnoleg newydd, er ei bod yn edrych fel bygythiad weithiau, gall y dechnoleg newydd fod yn gymorth. Dyna di'n profiad ni yn maes cerddoriaeth. er bod y, y ffaith eich bod chi'n gallu lawrlwytho a ffrydio gerddoriaeth o'r we bellach wedi difetha llawer iawn o'n, on, on masnach ni fel cwmni recordia. Y mae e hefyd wedi agor y byd. Mae'r byd bellach yn gynulleidfa i, i gerddoriaeth Gymraeg. Ac mae'r holl weithgarwch rhyfeddol yma sy'n digwydd gyda bandiau Cymraeg heddiw. Rhaid ni'n sylweddoli mae gwaith, gwaith di-dal ydi o. gwaith uh, amaturiaid yn yr ystyr yna, um, ond mae brwdfrydedd nhw a'i, a'i, a'i hangen nhw i berffeithio i crefft yn rhyfeddol. Nawr, dwi'n credu y dylai'r Llywodraeth fod yn cyfrannu i gynnal uh, y gweithgarwch yma, ac yn arbennig i sicrhau uh, hyfforddiant i artistiaid a peirianwyr um, a cherddorion y dyfodol. Ond mae'n uh, mae'n rhyfeddol bod yr gwaith yma'n cael ei gynnal am bod pobl ifanc Cymru yn, yn, yn hoffi creu um, ac, ac, ac, nid yr ar, ac nid am yr arian. Ac nid un ateb syml sydd i fygythiad anferthol a real newid hinsawdd, ond newid sylfaenol yn o'n ffordd ni o fyw, a newid sylfaenol yn o'n ffordd ni o feddwl. Ac un fantais gwych fydd yn dilyn o'r cyfnod clo, dwi'n gobeithio, ydy bod ni wedi ffeindio bod ni'n gallu cael cyfarfodydd effeithiol ar Zoom yn ytrach na bod ni'n teithio i Gaerdydd am ddwy awr o, o, o, o gyfarfod a pedair awr yn ôl. Allwn ni rhoi stop ar hynna rwan. a defnyddio Zoom ar gyfer cyfarfodydd. Mae'n rhyfeddol faint o filltiroedd sy'n cael ei llosgi er mwyn i bobl fynd i gyfarfodydd yn Aberystwyth a Chaerdydd. Mae ma, ma, ma, ma Zoom a pethau cyffelyb yno i ni, um, uh, ac mae'n ma rhaid i ni ddefnyddio hwnna. Uh, dyna un mantais fawr o'r cyfnod clo yma. A'r cwestiwn mawr i ni'r Cymru yw nid a fydd yna Gymru fori, ond sut Gymru, fel da ni wedi clywed eisoes, sut Gymru da ni am iddi fod, sut wlad ydy ni am fyw yn ddi. Ac uh, mae gyda ni'r mantais, fel o'n i'n sôn ar y dechrau, yn bod yn diwylliant ni mor ddibynnol ar bobl yn cydweithio ac nid er mwyn yr arian, ond er mwyn, er mwyn y gymuned ac er mwyn yn gilydd. Dwi am orffen mewn ffordd digon hen ffasiwn um, drwy adrodd uh, englyn gwych Rwnaels Parry. Mae tra bod ni'n rhy gyfarwydd ar rhai o'r englynion yma, ond dwi'n meddwl bod yr englyn yma'n deud y cyfan dydy, am neuad mynytho adeiladwyd gan glodi, nid cerig, ond cariad yw'r meini. Hyd ernes yw'r coed arni, hyd y hei, a'i cododd hi. Trwy gyd y hei, a chydweithio, trwy gyd freuddwydio a chydgyflawni, trwy rannu yr baich a rhannu'n llawenydd, trwy weld sut mae bywyd a byd yn un cyfan cyfoethog amryliw, trwy feddwl yn fyd-eang a gweithredu'n lleol, trwy hyn i gyd, mi allwn ni achub yr iaith a phopeth sy'n perthyn iddi, achub Cymru a'r lles y byd,